Nneɛma five a nnɛ merekyerɛ wo yi, ɛboa Adekun Francis. Woadi mfie forty a, ɛbɛbɔ wo nkwa ho ban, na ɛbɛ slow wo nyini. Bebree duru forty years a na yareɛ nyinaa ɛba. Na nneɛma five wei, mistake wei na mo yɛ, na nti na yareɛ no ɛba. First one ɛyɛ sitting one place for too long, faako tena. At forty years, wo wɔ mma wɔ wo nkyɛn, Wowɔ workers adwuma mu ebia woyɛ panyin wotena faako kyɛ too much na bebree nya hu the way a faako tena ɛyɛ hu ɛnɛ mɛkyerɛw ne nyinaa wɔ video yi mu nti wonya n like video no a like mɛma wo other four no so aka ho sɛ wowɔ adwuma mu na sɛ wote hɔ ebia woyɛ documentation a ɛnɛ mebɔ wo kɔkɔ sɛ After one hour biaa no wodeɛ sɔre na nante two minutes anaa three minutes why? Na san bɛtena ase. Na ɛbɛbɔ wo nkwa ho ban. Na deɛ nti a meka saa ne sɛ at forty years yɛn adidie ne yɛn life style nti no yɛ cells no ɔmo hyɛ aseɛ resiste sugar. Nti mpɛn pii madi ho nkɔmmɔ na maka sɛ um insulin resistance. Na ayɛ sɛ wo cell no ahyɛ aseɛ ɛɛpo sugar, ɔɔpo sugar. Ɛno no yɛ mpopoeɛ sɛ wodi agorɔ a wobewura diabetes. Na wonim sɛ wobɛtumi asi saa adeɛ no kwan simple. na deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ, sɛ ɔde nanteɛ ka w'abrabɔ ho a, ɛbɛtumi ayi ɛsɛ sugar no a ɛwɔ mogya no mu no. Adeɛ wei nnipa bebree nnim, ɛnnɛ mereda no adi akyerɛ wo. Ɔhu sɛ normal cell no, the way no a ɔfa sugar no, makyerɛ mo sɛ wo pancreas no, ɔproduce insulin, hormone no, na hormone no aba abɛka akyerɛ cell no sɛ ɔmmue. through the Glotfoɔ channel, cell no Glotfoɔ bi wɔ hɔ channel wɔn na ɛyɛ key no ankasa a yɛbie ama sugar no akɔ cell no na wɔatumi use ama ɛyɛ aduane na mmom Nyankopɔn de back door bi asen aba yɛn muscle cells no yɛbɛtumi abie wɔn without the Glotfoɔ yɛfrɛ no master key na ɛno no can only be activated when you are actively working nti ɛno yɛfrɛ no insulin independent channel Yɛbɛyi so kaa sɛ ɔne ada nneɛma bi abiebie no, that only opens when you start moving. Enti woduru forty years a, automatically cells no ahyɛ aseɛ bɛ resist insulin. Enti sɛ wode nanteɛ rebɛka w'abrabɔ ho a, afei wobɛtumi abie afa back door. Enti Nyame wɔyɛ A na wɔayɛ B, obiara nka nkyerɛ wo, yɛboa na bɛka akyerɛ wo. Nti me se adwuma mu wo tena ase na wa na waba a sɔre na nante two minutes sɔre na nante three minutes ɛnɛ yi wo wɔ nkora wɔ nkyɛn deɛ na mmom wo sɔre a peke ade wɔ gyare kitchen sɔre na wa kɔfa w'adeɛ nsoma wo te faako na dabi a wo ma instructions wo sɔre a ɛbɛtumi aboa wo that is number one number two ɛyɛ mental health kurom ha yɛnfa mental health nyɛ hwee wo di forty years a adwendwen bɛdɔɔso Enti ɛwɔ sɛ wotumi take wo mental health serious. Ade a ho nhia, ntwetwe nkɔ wɔ mu, ɛna watwa mu, wankyea me, ɛna wayɛ sei, nkɔfa extra things mma because already problem wɔ hɔ. Aa mental health ɛbɛma wayɛ stress, woyɛ stress a wo cortisol level bɛkɔ soro, wo stress hormone bɛkɔ soro. Wo stress hormone kɔ soro a wo sugar bɛkɔ soro, wo pressure bɛkɔ soro, wobɛnya pressure ne sugar no bi sɛsiara yi. Enti at that level mental health hia wo. Sɛ wo yere na ɛha wo a, hu kwan a wobɛfa so ne ɔbaa no akasa. Sɛ wo kunu na ɛha wo a, hu kwan a wobɛfa so a mobɛkasa. Sɛ wonya asɛm a, nya obi na wo ne no nni nkɔmmɔ na ɛmfiri wo mu, nyɛ sɛ ɛbɛhyɛ wo mu ara na ɛrewe wo. Pɛ obi na trust no, sɛ ɛyɛ mo sɔfo o, sɛ ɛyɛ wo imam o, somebody, a close friend you trust, na wo ne no nni nkɔmmɔ bi a ɛbɛtumi ayi wo yere, monni nkɔmmɔ na ɛmma wo mentally wonyɛ stable. Anaa pɛ specialist, Yɛwɔ wɔn a yɛatraini wɔn, psychologist, wɔn nso n'adwuma a wɔyɛ no no, wokɔhyia no ɔmfa w'asɛm nkɔto abɔnten na ɔmfa wo fam. Na ɔde wo fa mu a, wobɛyɛ mentally stable na wo pressure bɛba fam na ɛbɛyi wo afiri yadeɛ mu. Mo a moadi 40 years, wei ɛyɛ non negotiable, try and do it. Mpakyɛw, number three yɛ sleep, nna, sleep. Woahu sɛ yɛdi forty a, adwendwen nti nna mpo bɛyɛ den, ɛna adwuma, ɛwɔ sɛ ɔsɔre ntɛm, ɛwɔ sɛ fie, wo na wotɔ wei, wo na wotɔ wei nti woanhwɛ yie a wontumi nna. Nso meka kyerɛ wo sɛ after forty years, ɛwɔ sɛ woantumi anna mpo no wotumi da six hours. Na deɛ nti a meka saa ne sɛ, ɛwɔ yɛn nna mu na yɛn nipadua no ɔrepɛ na yɛatumi a regulate hormones. Hormones bi kɔ soro no na wo diabetes ne wo sugar ne wo nneɛma no nyinaa kɔ soro no. Maka akyerɛ wo sɛ wo hormones bi, wo sugar bɛtumi akɔ soro nso na wonnya nnidiiɛ. Because woannya good sleep. Enti at forty years adeɛ a wontumi mfa nni agorɔ yɛ nna. Pakyɛ woyɛ young persons na wohwɛ a wobɛtumi ade asɛnde dada, wobɛtumi de asɛnde mama na wɔahu asɛm a mereka yi. Nna yɛ adeɛ a ɛyɛ so important. Woantumi koraa five hours. Fa no straight na ɛmmoa wo. Saa nna yɛ yi mu no, nipadua no bɛsiesie ne ho na wɔaregulate wo hormones no ama wo. Nea ɛwɔ sɛ ɛkɔ soro bɛkɔ soro, nea ɛwɔ sɛ ɛba fam Ɛba fam. Mɛma wo mmiɛnsa. Mpakyɛw, ɛnna no sɛ wonim sɛ ɛyɛ Royal Foam so na woda deɛ? Royal Foam so na woda. Ɛyɛ sofa no mu na wotena. Nti wonnya ntɔɔ Royal Foam no bi a, kɔpɛ bi. Wo starte abrabɔ ase, mattress a wode hyɛ aseɛ no na wotu da so. Mpakyɛw, wobɛtumi akyɛngye no. Yɛwɔ age related mattresses. Ɛnnɛ orthopedic no aba. Nti kɔgye wo Royal Foam no bi. Fourth one a mede bɛka ho yɛ routine medical screening. Bebree nhyɛɛ da nkɔɛ sɛ mede bi a three months anaa six months biara mekɔyɛ me routine checks. Wodi forty years a, saa asɛm wei wontumi nka biem. Wodi forty years a, fa ka wo routines ho, at least within the year no deɛ, yɛ wo checks no nyinaa because maka akyerɛ wo sɛ yareɛ no ɛreba a bebree asi, asie. Na mmom sɛ yɛkye no wɔ kwan so ntɛm a, hɔ no ara yɛtumi hyɛ aseɛ sɔ ano na amɛyɛ kɛseɛ. Wokɔ nkuro bi mu nso, ɛsɛ sɛ wɔnyinkyɛ, wɔnyinkyɛ, wɔnyinkyɛ because health care hɔ no yɛ so affordable and accessible to the extent that wowɔ fie koraa ba bɛ checke wo nti sɛ nipa no wɔpɛ wɔ mpo yɛ checke no all the time nti yareɛ no ba yɛkye no wɔ nkwanta ansa aduru kwantempɔn so saa adeɛ no yɛboa de bi ba Ghana obiara ɛnhyɛ aseɛ na ɛnyɛ bi especially wo a wadi mfe forty wontumi nka sɛ me deɛ mempɛ sɛ mɛyɛ please try and do it and the last one Ma me nfa nka ho, very important. Damela Herbal foɔ na ɛbɔ me kyidɔn na me de nnɛ dwumadie yi ɛbrɛ wo. Wo deɛ ɛnyɛ malaria, ɛyɛ typhoid related problems. Wa test positive, wo mfie no boro 16, kɔ pharmacy ne herbal store biara bɛnya bi. Mpakyɛw pharmacy foɔ no mo pɛ no dodoɔ mu a, nkorɔfoɔ bisa a yɛ nnya Damela no bi wɔ wɔn hɔ. Frɛ na yɛn fa bi mbrɛ wo. Wɔn ɛyɛ boa ma kɔ ha mannya bi oo, frɛ Damela panyin no na ɔnfa bi mbrɛ wo. Legacy Life Choice International, ɔde mushroom na ɛtu yareɛ. Honam mmerɛ, wo a wontumi nna nna nkɔmmɔ yi a meredi yi a Legacy Live so ɛbɛtumi aboa wo. Ɛna Royal Foam so na yɛda nna hɔ. Last one no ɛyɛ certain food. Wodi forty years ɛnyɛ aduane biara na yɛdi o, ɛnyɛ aduane biara na yɛdi. Wate hɔ, sɛ wɔpɛ loaded fries, ɛnyɛ wo type. Loaded fries, wo nipadua ntumi nhandle. Woduru forty years, mma mma obi antu mfuturo ngu w'anim sɛ na aduane wei deɛ ɔyɛ kurasini. Aane, yɛ kurasini na di wo fufuo. Di no ntɛm so. Yɛ kurasini no abɔw agaw, agaw ampesie, kontommire ampesie, wo deɛ yɛ kurasini no adi, ɛbɛbɔ wo nkwa ho ban. Woduru age bi a, pizza, pizza ne saa nneɛma no, ɛnyɛ wo lie biem. Biscuit, biscuit bebrebe no, ɛnyɛ wo lie, those, those are all some. Paano, paano, ɛnyɛ wo lie biem because e release sugar no fast, ɛyɛ high glycemic index. Ultra processed foods, indomie ne n'asefoɔ no, saa nneɛma no a yɛtɔn fast food no, woduru 40 years a, wonka ho. Nkwadaa no bɛdi ama wɔn ni mpakyɛw di biribi natural food na kɔda ampesie kora abɔ no adi mmienu na ma wɔn ani nkɔ wɔ health ho saa nneɛma wei sɛ woyɛ five things wei nyinaa wobɛba video wei ase aba bɛda yɛbɔ de kum francis ase woba Ghana ha meyɛ biomedical scientist na meyɛ self taught trichologist nti wopɛ sɛ wogrow wo ti me na mehwɛ wo ɛna wopɛ sɛ wotɔ saloon ne nneɛma nkran akuma ase Me na metɔn yi. Nyanka, ha yɛabuee new branch no wɔ Antieku Junction. Woduru hɔ a, aborɔsan no sa so. Ase hɔ nyinaa yɛn board Pope Francis na ɛwɔ hɔ. Wobɛtumi apɛ deɛ wopɛ biara. Wobɛtumi nso abɛtu bi akɔtɔ. Nyame nhyira no ma. God bless you.